Әйләнә дә көн үтә, әйләнә дә төн үтә, матур гына, тыныч кына яшәүләргә ни җитә.
Әле кайчан гына дөньясын онытып, болында җырлап йөргән малай хәзер Түбән Кама урамнары буйлап горур атлый. Шәһәрнең һәр сукмагы, һәр тыкрыгы, һәр йорты аныкы, үзенеке, җанына якын. Фирдәвис Ханов, танылган архитектор, әлеге һөнәргә 40 елдан артык гомерен багышлый. Заходя в парк через арку, не зная творчества Тукая, увидев все это дело, читав

Институтны тәмамлагач, аңа шунда юллама бирәләр. Яшь архитекторны эш дигәннәре кола җәеп көтеп торган. Тимер юл вокзалын төзекләндерәсе, Сабан туй үтә торган Ильинка мәдәни күңел ачу үзәге, 500 кешелек залы булган Әҗәмих мәчете төзелеше. Һәрберсенең үз тарихы. Үземнең шундый э, бер э, күңелгә сеңгән гадәтем бар. Ул гомер буе шулай булды ул. Э, алдан уйлап йөргән идеяләрне Газга төшерә башлау, макет белән ясау һәм аларны еллар буе өсти-өсти арттыра-арттыра яхшы якка үзгәртү эшендә утыру. Нур мәчете шәһәрнең йөзек кашларының берсе. Диварларда Коръән аятьләре уелып язылган, залның түбәсен җиде метрлы люстра бизи. Аны төзегәндә дин әһелләренең бөтен теләкләре исәпкә алынган.

России, Татарстана, обладатель золотого знака «Кентавр», почетный гражданин Нижнекамска.
Шунысы символик мәгънәгә ия, шәһәрнең юбилее һәрвакыт Фирдәвис Ханов юбилее белән тәңгәл килә. Быел Россия һәм Татарстанның атказанган архитекторы, Түбән Каманың мактаулы гражданинына 70 яшь тула. Озак еллар шәһәрнең архитектура һәм төзелеш идарәсе җитәкчесе булып эшләгән, аннан китеп, бер ара район башлыгының киңәшчесе вазифасын да башкарган, бүгенге көндә янә элекке хезмәтенә кайткан Фирдәвес Ханов

70 яшьлек юбилеен Фирдәвис Ханов зур тормыш байлыгы белән каршы ала. Сабыр, ярдәмчел Розалия ханым белән бергә алар ике бала тәрбияләп үстергәннәр. Марат һәм Айгел, икесе дә башлы күзле, башка шәһәрдә яшиләр. Әби белән бабай балалары, оныклары белән телефоннан гел аралашып торалар. Кызым,
Привет! Привет!
Иштеләме? Иштелә, иштелә. Без монда бакчада әниең белән. Нәрсә эшләдегез? Көн кояшлы, җылы, рәхәт, рәхәттә сезне искә төшереп алабыз сездә ничек икән дип. Эшендә ничек булса, өйдә дә шулай ук. Ярдәмчел. Балалар өчен яхшы әти булды ул. Олыгайгач та, һаман да гел бергә матур гына яшәргә инде, авырмыйча, исән-сау гына булып, тигезлектә.
Фирдәвис Ханов ышанычлы ир, кайгыртучан әти, бәхетле бабай гына түгел, һәрвакыт ярдәм кулы сузучы, төпле киңәшләр бирүче дус та, элемтәләр өзелгәне юк.
В первую очередь это архитектор. Архитектор как бы не как, не как профессия, это как творческая личность, это художник, это состояние души. Син безнең халкыбызга чын күңелдән хезмәт иттең. Бөтен дәртеңне биреп, көчеңне биреп, менә шушы түбән камераны ничек матурладың. Россия күләмендә иң төзек һәм иң матур, иң күркәм шәһәр исемен алган икән, монда шулай ук Фирдәвес Гайнетдин улының өлеше зур. Гүзәл бакчалар оештырдың Түбән Камага. Сабан туе гына урыны гына ни тора. Һәрвакытта шулай иҗатчы булып калыгыз, сез шәп егет! Бәйрәмегез белән, гомер бәйрәмегез белән чын күңелдән кайнар котлыйм, якташым! Сез нык әйбәт кеше, шушы эшләгән, кылган яхшылыкларыгыз Гомер буе үзегезгә кайтсын. Шушы дөньяда иң бәхетле ир кеше булып яшәргә сезгә насыйп булсын. Тагын бер казызны юбилеегыз белән Ренат Рахматуллин һәм миннән кыска гына бер җыр. Чакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне.